Right pavhidhiyo rino rida kungokuratidza kuti unoita sei kana uchida kubvisa e, message yatiri kuona panapa pa ah, ndakanongedzera panapa apa e, tiri kuona kuti pane message iripo apa iyi message inowanza yauya kazhinji kacho kana uchidi uchida kuita login pawhatsapp eh, inonyanya affecta mawhatsapp ma akudhara anenge ane maversion ekumashure aya saka ndiwo mamwe emafoni anodi anonyanya kuaffectwa eh, version 7 kusvika paversion eh, 10 eh, dzinogona kungoburitsa message iyoyi pasina reason yekuti reason inenge iri yei message iyi inenge ichiuya ichitaura sezvauri kuona but you need the official whatsapp to log in handiti Saka panapa ndakukuratidza software raunoshandisa kuti uite izvi zvinhu izvi zviri nyore nyore uchishandisa software randichakuratidza. Saka tikauya kunoku tiri kuona kuti pano pandakanongedzera panapa e, pane software randakanongedzera rauri kuona rino iri handitika software irori iri e, rinoshanda riri mulaptop eh, richikubatsira kuti ukwanise kubvisa chi eh, message iyoyo yatamboona paside apo sarega tikuratidze kuti unoita sei takanongedzera ipapa panongorova kuraiti kwako unorova kuraiti kwako sezvozvizvi handiti then wobva wauya pana pakanzi extract to handiti Right, sezvauri kuona zvino izvi iri ndiro folder redu rata extractor rava panapa ritovhura folder redu then toona panapa software redu riri pa plug in handite sa software redu ndiro rino rauri kuona panapa iri handite e eh, ranzi whatsapp band unlocker e eh, ndiro randoshandisa e eh, pakugadzira mamwe mai ma whatsapp anenge anetsa saka ndangoti eh, uvewo narowo muchini mako saka rega ndikuratidze mafeatures aripo nyange wangu ndisina foni yekuti ndikuratidze kuti unozviita sei sa uri papa apa unorova kupi kuright kwako warova kuright kwako then wodzika kuzasi kuno wouya pano pakanzi send to handiti wobva wati send to uchicreata a desktop shortcut handiti sa tiri kuona panapa papa tatova neshortcut redu ratava panapa iri kai handiti saura tikati ane shortcut ataanaro ita kutovhara folder redu sekuvhara kwandaita kunoko then tovhura chi eh, shortcut launcher redu sezvauri kuona zvinhu izvi eh, software rino iri eh, ndikuratidze nekukutsanangurira mashandisiro aunozoriita saka unyatso kuteresesa handiti eh, tiri kuona kunoku rega titange nekuno kusaidi kunoku handiti sa tiri kuona pana pakanzi arapa unopfekera foni yako kana uchinge wapfekera foni yako eh, woenda kupi kuma settings handiti wobva wanoita debagging eh, foni yako handiti so i think so kuti pazonyatsokujeka panoda chi rimwe vhidhiyo raufara kuzoona kuti debagging yandiri kutaura iyo unoita sei pafoni pako asi kune vamwe vakutoziva nezvazvo eh, unogona kungozviita chi zviri nyore nyore tichagadzira rimwe vhidhiyo racho richakubatsira kugaidha kuti unonoita sei kuti ukwanise kuisa foni yako pachi pabegging patiri kureva apa kuti aigozokwanisa kufoma zvese zvatira kuti tiite zvandiitika saka uchinge waiconnecta foni yako then unouya worova pano pakanzi ara panapa handiti saka worova pakanzi ara pana tikona nechepanapa pandakanongedzera apa wait for device so far hapana foni yandaconnecta kana ukaconnecta foni handitika pano pakanzi eh, not found phone ya eh, inobva yatoonekwa ipapa saka tiri kuona kuti tine maoption atiinawo panapa iyi option iyi tinoishandisa kuinstalla whatsapp eh, zvinongori normal eh, uchishandisa mushini wako pasina chimwe chinodi chinokuvhiringidza wotoinstalla chi eh, whatsapp yako saka ngatimboti foni yako eh, iri kuramba kusapota whatsapp handiti eh, uri kuti ukaisa whatsapp then tobva taona message yaya yatamboratidzana iyoyo handiti saka chaunoita iwe unofanira kunge une imwe foni foni inenge ichikwanisa kusapota whatsapp isingaburitse chi that message iyaya inopinda mawhatsapp ese isingasarudze saying ngatingoti android 13 zvichikwira ndiwo mafoni imwe foni yaunenge uchifanira kunge uinayo paside kuti uzokwanisa kubatsira zvimafoni zvakaita semahuaway ndizvo zvinonyanya kuaffectwa nemeseji iya yekuti chechitadza kupinda chiwhatsapp saka zvaunenge wakuchiita iwewe unotanga waisa whatsapp yako kupi kufoni yako eh, foni yako hombe yagara inonyatso kusaputa zvakanaka whatsapp handitika saka kana waisa foni yako ikoko yapinda whatsapp wakakonekita foni yako sa tiri kuona pano pakati copy uko unenge watoita log in watopedza handiti e, tiri kuona pano pakati copy data whatsapp ipo paunonoklika ipapapa saka kureva kuti zvese zviri kufoni uko neakaundi zvese zvichatorwa zvaiswa kupi kukombiyuta handiti kana zvichinge zvaiswa kukombiyuta e, wodiskonekita foni iyayo yawashandisa kuita log in then wochikonekita chi old phone yako iyo isingasapoti whatsapp iri kunetsa kupinda whatsapp handiti then wauya pano pakanzi restore wauya pano pakanzi restore data handiti whatsapp yako ichanodzokera yese yakakwana hapana imwe login yauchazonoita unongonosvika uchivhura whatsapp yako ichitongotangira iri pamamessages since yanga yatomboita login newhatsapp yawaita backup kurati zvinhu zvese zvabva uko zvatongoiswa kupi uku. Kune iya iya foni yenyu foni iya iya inenge yakubatsira kuita zvandiri kutsanangura izvi wachitodhilita zvako chi e, whatsapp yako kuti hatisazovhiringidzane pakushanda ndo mashandiro anoita e, software rino rataratidzana iri but kana uchinge waconnecta e, eh, foni yako unofara kutanga warova chi e, pano apa paara apa handiti ikapa yoita research yako device handiti kana yanga kana ichinge yawana device yako sezvatiriona panapa not found phone handiti kana ukakonekta foni inobva yatoonekwa ipapapa ndeye zvainoita saka panapa ndatsanangura e, e, muchidimbu ichikupa mainstruction ekuti unoita sei pakushandisa e, software rino iri eh, i think so zvandatsanangura ukanyatsongotevedzera nemo zvinogona kungokuitira zviri nyore nyore right tichazoita rimwe vhidhiyo randichagadzira eh, ndakanyatsokubata foni yandinge ndasangana nayo inenge ine dambudziko ratataura iri rekuti you need the official whatsapp eh, to log in andite ndichagadzira vhidhiyo rekuti tinyatsoita live takabata foni yachona mbijana mbijana kusvikira zvakadii zvakanopera kuti hatigozonyatsa kudi kuona Thank you guys nekuona video rino iri eh, tinovimba eh, muchanyatso kutevedzera sezvandatsanangura kuita kuti musazodii musazovhiringidzike eh, kana zhinji kachona regai tinyatso kuratidzana chinozoitika andiri kuona kuti meseji ikai meseji iyo inenge yazongobvawo futi eh, zviri nyore nyore then kana unga wakaita mm, wanga wakambobhaniwa handiti unozongoona kamessage kano kakuti this account has been restored handiti kureva kuti foni yako yatobviswa pachi paband handiti wakutoita lock in ndezvimwe zvese izvi zvaunofanira kunge uchiziva semunhu anenge arichi muit Thank you guys eh, nekuona video rineri eh, tinomba kuti video rineri rakubatsirai chi zvakanyanyisisa chatokukurudzirai rambai muchisubscribe pajolas eh, especially kuwhatsapp group kwedu uku musubscribe nekuyoutube zvakare eh, toramba takangotsigirana kusubscribe kwenyu ndiko kunopa kuti chiti wedzere mamwe mavhidhios ezvidobidobi zvakawanda mavideos apere akawandisa chaizvo thank you guys nekuona video rineri goodbye.